Cynllunio'r cwricwlwm tair i saith oed Ysgol Ledern Mae Ysgol Ledern yn ysgol wledig yng nghanol Pen Llŷn yn nalgylch Botwnnog. Mae yma 74 o blant, tri dosbarth, meithrin derbyn un a dau yn y cyfnod sylfaen, tri a phedwar gyda'i gilydd a phump a chwech. Ar y cychwyn cyntaf, roedd rhaid meddwl am weledigaeth i'r ysgol. Ar ôl holi'r staff, cyfeillion, llywodraethwyr a rhieni daethom ynghyd mai yma'n ysgol Ledarn, ysgogwn a huwn nhad, oedd i mynd i fod. Cafwyd cystadleuaeth i'r plant lunio logo i'r weledigaeth, creuwyd y logo ar ffurf coeden ac mae pob un disgybl wedi cael cyfrannu at yr eirfa sydd ar y dail, sydd wedyn yn cyfleu ein gwerthoedd terfynol. Penderfynais y tymor hwn fynd ar ôl ambarel ffermio Gan fod gen i ddipyn go lew o ddiddordeb ymysg y plant, rwyf yn dod â llais y plentyn i'r cynllunio. Felly, yn ychwanegu'r gweithgareddau fel mae'r wythnosau'n datblygu, yn ddibynnol ar yr ymweliadau a'r stori. Ar y cychwyn, roeddwn yn casglu'r syniadau ar fap meddwl, a'i gludo o dan y pedwar diben. Mynd ar ôl cyfraniad y plentyn a'r rhieni ar y cyd ar y bapur ar y cychwyn, ond erbyn hyn yn symud ymlaen i gasglu'r gwybodaeth drwy Google Form a Padlet i gloriannu'r syniadau. Buom fel ysgol yn creu cymeriadau i'r pedwar diben gan eu cyflwyno fesul pâr i gychwyn, Iona Haf sydd yn iach a hyderus, Moi Gwyn yn foesol a gwybodus, Mared Ceiri yn fentrus a chreadigol, Urien Gruff yn uchelgeisiol ac alluog, gan symleiddio ei gwerthoedd. Er mwyn cyfeirio'n barhaus at y cymeriadau, rydym wedi dechrau yn y cyfnod sylfaen creu wal weithredol gan ddefnyddio pypedau wrth ddysgu. Mae'r cymeriadau yr un oed â plant sydd yn y dosbarthiadau drwy'r ysgol, lle bod nhw'n mynd yn fabiaidd. Y cam nesaf fel ysgol oedd dadbacio'r cwricwlwm yn ôl y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, gan uwcholeuo y medr allweddol, a dyma enghraifft o ddatganiad o'r hyn sy'n bwysig o fewn y maes dysgu a phrofiad celfyddydau mynegiannol ym Mân Edar. Dyma'r ail ddogfen. Yn deillio o hyn, es i ati wedyn i gofnodi'r meysydd dysgu sy'n gysylltiedig â'i gilydd, cynllunio profiadau dysgu holistaidd sy'n cyfrannu at wireddu'r pedwar diben, meddwl am brofiadau a chyd-destunau dilys sydd yn gallu cefnogi hyn o fewn y gymuned leol, a chychwyn cynllunio cyfleoedd i'r blant gymhwyso y sgiliau a addysgwyd yn uniongyrchol yn drawsgwricwlaidd. Ceisiais fy ngorau i gynnig meysydd dysgu holistaidd i'r plant fel eu bod yn cael profiadau sydd yn plethu a bywyd go iawn. Wrth reswm, mae'r cynllun yn datblygu fel mae'r wythnosau'n mynd ymlaen. Mae'r cynllun yn hyblyg ac yn cael ei addasu'n ôl y galw wrth ymateb i lais y plentyn a digwyddiadau sy'n codi. Dyma enghraifft o gynllun grwpio ffocws a chyflwyno sgiliau pythefnos sydd gen i ar gyfer derbyn un a dau. Rydym am dreialu y ddogfen hon yn ystod y flwyddyn nesa, fel bod gennym drosolwg dros amser o sgiliau trawsgwricwlaidd, pryd y cyflwynwyd hwy, pryd gafodd y dysgwyr gyfle i ymarfer y sgiliau hynny, a phryd gawsant y cyfleoedd i'w cymhwyso. Bydd posib adnabod y bylchau a'r rhai sydd angen mwy o sylw. Rwy'n hoff o greu heriau a datrys problemau yn yr ardaloedd, gan fod hyn wedi profi chwilfrydedd ac yn sbarduno'r plant, ac hefyd yn fodd i ddatblygu'r sgiliau cyfannol a gwireddu'r pedwar diben, yn hollol naturiol wrth iddynt feddwl yn feirniadol ac yn greadigol i ddatrys problemau. Dyma ymarfer gwneud cacen fod i briodas y ddau fwgan brain. Mae'r pwyslais yma ar ddefnyddio'r sgil rhifedd, ffracsiwn, ond wrth ymwneud â'r dasg maent hefyd yn datblygu sgiliau ar draws y meysydd dysgu a phrofiad, er enghraifft, datblygiad corfforol, sgiliau motor mân Archwilio priodwydda a defnyddiau a'r ffordd y maent yn newid wrth eu cymysgu, sgiliau cyfathrebu a chyd-weithio, gwahaniaethir y gweithgareddau drwy ddefnyddio sticeri dau liw, ond yma, yn Ysgol Edern, mae rôl yr oedolyn yn holl bwysig wrth fodelu, bwydo iaith ac wrth ofyn cwestiynau pen agored i herio'r plant i ddatblygu ei uwch sgiliau meddwl ac i wneud cysylltiadau i ddarparu cyfleoedd i'r plant gymhwyso eu sgiliau trawsgwricwlaidd. Yn fuan iawn wrth gyflwyno'r stori, sylweddolais nad oedd y rhan fwyaf o'r disgyblion wedi bod ar ymweliad fferm plant pandemig. Gan fod 'na lawer o oriolan dal i fod â Chofid, penderfynais gynnig diwrnod o ymweliad ar ein fferm ni adref. Roedd hyn yn fy ngalluogi drefnu llawer o brofiadau amrywiol mewn un diwrnod ac yn lleol. Cawsom ddiwrnod da o brofiadau dysgu cynhwysfawr o weld y godro, porthi anifeiliad, bwydo'r ŵyn llwad a'r lloeau ac i ddysgu am fywyd a gwaith pobl o fewn ein cymuned. Gweld y cneifio, chwalu tail, cyfarfod y tarw, O bell, gadael yn y cathod bach ac ymweld â'r sied biriana. Ac yn well byth i'r ysgol, hyn i gyd am ddim. Yn ystod yr ymweliad, holodd y plant os y bysan nhw'n cael pwyso ffid gwartheg, felly erbyn mynd yn ôl i'r dosbarth, roeddynt yn berwi gyda brwdfrydedd i gael tasgau newydd yn yr ardaloedd. Penderfynwyd greu ardal bwyso ffid i'r gwartheg godro. Daeth hyn â phwrpas newydd i'r ardal eto'n drawsgwricwlaidd, o ddefnyddio uned safonol ac ansafonol. Dyma brawf bod llais y plentyn yn holl bwysig yn y cynllunio. Peth arall a godwyd ar y trip oedd siapiau, maint ac enwau cuar y fferm. O fewn y profiadau dysgu hwn, datblygwyd sgiliau o fewn meysydd dysgu eraill hefyd, y dyniaetha, iaith a mathemateg ar huffedd. Un enghraifft yw cam cynnydd y celfyddydau mynegiannol, lle roedd y plant yn cynllunio a siapio'r caeau gan ddefnyddio pasteli, arsylwi ar lliw a tôn a dewis defnydd gyda gwead amrywiol yn greadigol. Aethom ati wedyn i gyplysu'r cua a chreu un cwilt mawr ohonynt. Buont yn cynlluniau fferm nhw yn y dosbarth a chreu wal o'u gwaith, yn dysgu am enwi cua, nodweddion ddaearyddol, o ddarllen map i ymweld ag afon Geirch yn y pentref. Felly, dyna'n siwrne ni hyd yma o ran y gwaith cynllunio a sut yr ydym yn gwreiddio'r prif egwyddorion sy'n holl bwysig ar gyfer dysgu holistaidd ac ystyrlon yn y cyfnod dysgu hwn o dair i saith oed. Rydym yn sicrhau bod y dair elfen a nodir o fewn y canllawiau Galluogi Dysgu, sef amgylcheddau effeithiol tu mewn a thu allan, oedolion sy'n galluogi dysgu a phrofiadau sy'n ennyn diddordeb yn rhan annatod o'n prosesau addysgu a dysgu yn Ysgol Edern. Byddwn yn parhau i addasu ac esblygu ein gwaith cynllunio fel bo'r angen.